Salam mähribanlar kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün bulka taýýarlaýas. Özem kruwasan bulka. Bulkany taýýarlamak birazajyk wagtyňyzy alyp biler, ýöne harjan wagtyňyza degýän bulka bolýar, ýumşajyk, daşy çytyr-çytyr, içi hem ýumşajyk bolýar. Hamyrymyzy ýugurmaga başlaýas, iki stakan mylaýym süýdi gabymyza alýas, süýdüň özi ne sowuk bolmaly, ne-de gyzgyn bolmasyn, mylaýym bolsun, ýyljajyk bolsun, drožňyzyň has gowy çişmegi üçin, bäş nahar çemçesi şeker ulandymy. Bir nahar çemçesi durgaş goşup, gowy edip bulary garyşdyrýas we üstüni ýapyp, on minutlap ýyljak ýerde goýýas. Şonda durgaşymyz gowy çişýä. Indi görşüňiz ýaly durgaşymyz çişdi. Indi iki sany ýumurtganyň agy bilen sarysyny aýyrdym. Agyny hamyr ulanýas, sarysyny bolsa ýüzüne çalmak üçin aýyrýas. Ýarym stakan günokar ýagyny hem goýup, gowy garyş. Ýapyşdyrdym. We jemi bu bulkada 6 stakan unlanýar. Ilki 4 stakan uny guýýan. We unyň üstüne bir kiçi çemçe duzy goşup, gowy edip garyşdyrýan. Bäşinji stakan unumyzy hem hemmesini guýýas, altynjy stakanymyz bolsa az-azdan guýarys. Bärde ýatlatmak isledim, ýumurtganyň sarysynyň üstüni hökman suratda ýapyp saklaň, bolmasa gurap biler. Altynjy stakan unumyzy bolsa ýoguryp durkak az-azdan ulanýas. Bulkanyň hamyry näçe ýumşak bolsa, şonça hem gowy netije alarsyňyz, bulkaňyz şonça hem gowy bolar. Eliňe ýelmeşip duran hamir bolýar, birazajyk ýogurmagy kynyrak bolýar, ýöne şonda-da un köp goşmazlygy maslahat berýärin. Droždli hamirler näçe gowy ýogurylsa, şonça hem gowy bolýar. Bu bulkany hem iň azyndan on minutlap ýogurmaly. Eliňe ýelmeşýändigi sebäpli gapda ýogurmak kynyrak bolýar, men şonuň üçin şu görnüşde ýogurýan. Stoluň üstüni çat-çatdan urup ýoguryp bilersiňiz, şonda ýelmeşmegi azalýar. Altynjy stakan unumyzyň hemmesini ulanýan. Görşüňiz ýaly hamyrymyz henizem ýelmeşýär, ýöne ýelmeşse-de un ulanmadym. Şu görnüşde çalt-çaltdan ýogurdym. Hamyrymyz taýýar boldy. Hamyryň ýumşaklygyny görýänsiňiz. Hamyrymyzy gabyna salyp, üstüni ýapyp, bir sagatlap otag temperaturasynda şişýänçä saklaýarys. Eger wagtyňyz ýok bolsa, duhowkany bäş minut ýaly gyzdyryp, soňra öçüriň we ýyljak duhowkanyň içinde ýarym sagat goýsaňyz hem hamir gowy çişýär. O görnüşde hem dynjyny aldyryp bilersiňiz. Men otag temperaturasyna bir sagat goýdum. Görşüňiz ýaly hamirim gowy çişdi. We elim bilen bir azajyk howasyny şu görnüşde çykarýan. Hem ýigrimi bölege bölýän. Şu ölçeglerden otuz iki sany bulka taýýarladym men. Siz isleseňiz ähli önümleriň ýarysyny ulanyp ýarym ölçeg hem taýýarlap bilersiňiz. ýa-da ta hemmesini taýýarlanyňyzdan soňra bişen güni, ýagny täzeje wagty pakete salyp morozinlikde saklasaňyz hem täze durýar. Böleklerimizi şu görnüşde taýýarlaýas. We ýüz elli gram mesgäni mikrowolnowkada eretdim, gazyň üstünde hem eredip bilersiňiz. Hamyrlarymyzy şular ýaly uly tarelkanyň ölçeginde ýaýýas. We eredilen mesgämizden gowy edip çalýas. 10 sany hamyryň aralaryny mesge çalyp şu görnüşde taýýarlaýas. 10 ondan 2 sany tegelek taýýarladym men.

Dokuz hamyryň hem aralaryna ýag çalýas, mesge çalyp, şu görnüşde taýýarlaýas, onunjy hamyrymyzyň üstüne ýag çalamzok. Soňra üstüni ýapyp, haladirnikde arasyndaky mesgeleri doňýança saklamaly, meňki ýigrimi minutda doňdy arasyndaky mesgeler. Ýigrimi minutdan soňra barlap görüň, ýigrimi minutdan soňra mesgäňiz henizem ergin bolsa, doňmadyk bolsa, onda ýene köpräk saklap bilersiňiz. Eger mesge doňmanka ýaýsaňyz, aralaryndaky mesgeler çykar. Ikinji on hamyrymyzy hem şu görnüşde taýýarlap, ony hem holodilniga goýdum. Ikinji bölegimiz doňýança, birinji taýýarlan hamyrymyzy ýaýýas, birazajyk unlap, näçe ýuka ýaýyp bilsek, şonça hem gowy bolýar. Ýaňky on sany hamyryň hemmesini birlikde ýaýýas. We ýaýan hamyrymyzy ilki dört bölege, soňra hem sekiz bölege böldüm. Soňra her bölegi ýene bölüp, jemi on alty sany bölege böldüm. içine islän zadyňyzy ulanyp bilersiňiz. Men çörege çalynýan şokolad ulandym. Isleseňiz beýleki plitka şokolad hem ulanyp bilersiňiz. Ýa-da bolmasa Goýy gaýnadylan wareniýany ulanyp bilersiňiz. Esasan hem klubnikaň wareniýasy has gowy bolýar. Içine zatlarymyzy goýanymyzdan soňra şu görnüşde birazajyk çekdirip, hamyry çekdirip saraýas. Kän syky saramaň, kän gowşak hem saramaň. Orta derejede hamirleri dolaýas. Iki gapdalyndan elim bilen basyp erkledim. Şokoladlar çykmasyn diýip. Eger süýjül taýýarlamak islemeseňiz, arasyna gaýnadylan kartoşka ýa-da bolmasa peýnir hem ulanyp bilersiňiz. Eger bu görnüşde taýýarlamak isleseňiz, hamiryna ulanjak şekeriňiziň mukdaryny azaltsaňyz gowy bolar. Taýýarlan bulkalarymyzy ýagly kagyz ýazylan duhowkanyň gabyna goýdum. Ýagly kagyzyňyz ýok bolsa diňe ýag çalyp hem bişirseňiz bolýar. We hamyrlaryň üstüni streç bilen ýapyp ýarym sagat hökmany suratda dynjyny alar ýaly goýuň. Şonda hamyr has gowy çişýär we tagamly bolýar. Eger goýman bişirseňiz onda bulkalaryň içi gözenek gözenek bolup bişmeýär. We herki aýyryp goýan iki sany ýumurtganyň üstüne bir nahar çemçesi süýt goşup gowy garyşdyrdym we bulkalaryň üstüne ýuwaşlyk bilen çalýas, kän basman çalyň, we öňden gyzyp duran ýüz segsen gradusly duhowkada kyrk minutda bişdimeň bulkalaryň ýüzi gowy gyzarýança bişiriň. Bulkalarymyz taýýar boldy.

Bulkamyzyň içini kesip hem görkezeýin. Görşüňiz ýaly gözenek gözenek boldy bulkamyz. Bu bulkany hem ullar hem-de çagalar şeýle alap iýýärler. Hökman taýýarlap görmekli maslahat berýän. Wideomy tomaşa edeniňiz üçin köp sag boluň.